Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betamuan pulang lawan ulun Amang Iwan Dan di balik layar ada Dan ulun Acil Fitri Nah di channel kami Gadget Banjar

Duitnya dahulu, biar handak manukar mun duitnya kadada kayapa? Nah bujur jua pulang. Barapa banyak duitnya? Misalnya pian handak nukar hape larang tapi mun duitnya sadikit kan kada kawa jua jadinya. Tapi wahini ada nang ngarannya kredit hape, kawa haja mang ai asal ada uang mukanya tadi. Nah, munnya kawa jangan nang mangaridit, bahujung bayar kariditan kada kawa nukar. Kuta pulang bisa napa hape. Misaan baagak jar urang wahini. Baagak siapa duit kadada kiting-kiting hape haja diagak akan. Iye.
Hape tu saparlunya haja, sasuaiakan haja. Urang mangarti haja. Itu nomor satunya tu Nomor harus dua bedue. pang wadahnya yang bejualannya harus ada pulang. Tu toko mangan. Ada satu, dua, habis tu nomor, Nomor tiga. tiga. nah nang ni termasuk panting pang jua anu survei dulu HP kakawanan tuh nang signalnya baik napa apalagi kayak di kampung kita gini nah, ya kalau kayak di kampung-kampung tuh di, dilihat misalnya HP-nya nampun kawan merek ini bagus signalnya anak kawan kan bagus nah jadi baik pian memilih HP signalnya baik di situ nya kada samuan HP itu cucuk kada kawa kah signalnya tuh dibungkus jadi bagusnya kada kemana-mana signal tuh dibungkus makinnya ainya tabungkam kada kawa keluar amunnya handak bagus tuh handak di atas hatap nah naik kabubungan
habis itu bang itu nomor tiga ya kalah eh, nomor empatnya nomor, nomor bang empat mon gasan gamers jarwa ya oh, ini tuh nang gamers. rancak orang pakai handset kucak kucak sorangan gitu tuh kayak apa tadi nah di hati itu apun saya gasan game biasanya ada jenis HP HP-nya tertentu RAM-nya tergena lawan mesinnya bagus Masinnya masin apa? Masin banyu. Barang ham Masin masin gurinda. masin uyah kah? Tamurah sadikat pada masin kalutok. Jadi kaya tadi ringkasannya Duitnya ada. duitnya harus ada berapa ganal duitnya imbah itu pulang gasan apa keperluannya kaitu jadi dipikirakan jua amun keperluan gasan manggambar-gambar haja ya kada tapi ba- bagus nang ambil nang jenis HP nang bagus kameranya kayak itu nah terus ya maka tadi game. kita sudah tiga mang nang pemulaan tadi kalau jerpian ada duit yang yeah. utama bang itu kedua ada wadah gasan yang berjual tadi hmm. mungkin ada nang wadah berjual kayak apa pulang oh. menukar ya kalau wadah ngitu mangai toko ataupun sil jerpian tadi

Pian ada rekomendasi kah? Kadida pang, cuman wahini kaya apa haja cara anunya HP pian handak HP tiga juta lah dua tiga bulan turun haraganya jadi sesuaiakan haja lawan kebutuhan Ai, keparluan.
oh keperluan eh ya itu bang maksudnya han sesuai lawan keperluan pian jangan memandang gengsi lalu pian handak berpiharat bakal karidit berapa kada usah aja hmm. jadi misalnya pian anak main game berkarya juga sambil ditetapuni kawan apa HP yang bagus di bubuhan tuh jangan pina nang pina membebelain karena ngalih juga pasti luput eh, ya sudah sampai sini aja kah kita dahulu mang bertakun-takunnya Sampai sini ha dahulu lah. Amun hmm. ada pertanyaan tulis ha di kolom. Ya, jangan lupa di subscribe.
nah, hmm. tuh ada tombol subscribe di bawah tuh nah. Poncet tombol merahnya kajar eh, orang gitu. Subscribe lawan picik nang gambar nah. Oh. Hmm, saya kira Amang jadi oke okay juga dong. nah, sampai di sini Amang ucapkan akhir kata.